Chi mai vek ule, tun tumah chuan Instagram post, story leh reels te a link tel lova WhatsApp status a hman dan leh WhatsApp profile a Instagram link dah dan hian sawi ve thung teh ang. Instagram post te link tel lova WhatsApp status a hman dan han sawi hmasa ila, Instagram ah khan kan han lut ang a, he reels hi a link tel lovin whatsapp status ah kan lo hmang duh ta a, tichuan helaia share icon hi kan zuk hmet ang a, chuanin helaia whatsapp status tih hi kan zuk hmet ang a, tikhan a in load ang a. kan duh chuan tah hian status caption kha kan ziak thei a chuan kan duh ang kan ziah hnu khan duh chuan status privacy pawh kan duh angin kan dah thei a tichuan kan duh nga kan tih fel hnuah khan send icon hi kan zui hmet ang a tikhan a link tel lovin aa instagram reels kha-- kan whatsapp status ah kan lo update mai dawn a ni kan whatsapp ah khan kan han en ang a kan whatsapp status ah khan hian a lo awm ta a ni kan han en ang a hetianga kan share chhuah kha chu hetah hian view on instagram tih te hi a lo lang ang a kan status lo en tur te khan helai hi an han click chuan hata tang khanin-- Instagram ah khan an lut nghal mai a redirect mai dawn nih Instagram ah khan Instagram a reels kha an va en nghal thei bawk dawn a ni. Tikhan Instagram post ho kha a link tel lovin kan WhatsApp status ah kan lo hmang thei ta a, amaherawhchu khatianga hman theih loh kha a lo awm ta thin a, post thenkhat chu khatiang khan a tih theih loh ta a, entir nan hengte pawh hi lo ti dawn ta ila share icon kan han hmeh khan helaia whatsapp status a va luh mai na kha a awm ta lova, hetah whatsapp a luh a share kual a a link nena thawn kha a ngai ta thin a, khatiang kha eh a link tel lova. i lo hmang duh tho a nih chuanin add to story tih ah hian i lut ang a tichuanin i duh leh aaa i chei dang lam anga thil te i ziah belh belh thei a emoji te i dah belh thei a khatin khan anga chu i tih dan i thiam vek ang a chuan i duh anga i tih fel hnuah khan helai dawt ṭhi hi i han hmet ang a chuanin i save ang. save tih kha i hmet ang a chuanin kha post kha instagram post kha hetiang thla lak lo pawh aa reels leh story te pawh hetiang chi kha a direct a whatsapp status a dan a awm lo ang chi kha chu khatiang khan ehh add to story ah khan i lut ang a i save ang a chuanin i whatsapp status ah khan-- status update ah khan i zu lut ang a, chuanin hei heta hi a lo lang ta a ni, a Instagram post thlalak kha i whatsapp status ah te khan a link tel lovin i lo hmang thei a ngai duh chuan music i add thei a tikhan i duh ang khan i tih zawh hnuah status kha i update mai dawn a ni, hetiang khan thlalak chauh lo pawh story leh reels te pawh kha a tih theih vek a ni. Khami bakah khan nangma story kha ah whatsapp status ah khan i lo hmang duh ve leh ta a, tir nan story kha hei ka story hi khan share dawn chin a, he laia whatsapp status a direct link kha a awm ve ta lova kha pawh kha hma kan tih ang tho khan helai dawt ṭhi hi i zu hmet anga save video kan save ta a amaherawhchu chu ah music kha a save tel ta lova ni chuan khatia kan save zawh hnuah khan-- kan nu whatsapp status ah khan tikhan kan zu update anga hmeichhe heta hi tuna kan save thar kha alo lang ta a a music kha a save tel thei lo vang khan a music awm ang kha i duh chuan heta tang khan add music atang khan music awm sa ang kha i zawng anga i add ve leh tawh mai dawn a nih chuan i duh angai tih zawh hnu khan-- Status kha i update ang a, tikhan Instagram post chi hrang hrang ho kha ehh a link tel lovin i WhatsApp status ah i lo hmang thei tawh dawn a ni. A dawt leh ah chuan WhatsApp profile ah Instagram link dah dan an sawi ve leh thung ila. WhatsApp ah kan lut ang a, chuanin helai dawt ṭhi hi kan han hmet ang a, settings ah kan lut ang a, tah hian kan profile ah kan lut ang a, a hnuai ber hi add link tih loh awm ta a, tah hian kan zu hmet ang a, Instagram tih loh awm a. plus sign te hi ka nan hmet zeuh vang a chuan tah hian kan instagram user name kha kan ziak ang a tichuan kan ziah chhuah a kan save mai dawn a ni chuanin ehh kan instagram link kan save kan dah hnuah khan heta tang hian privacy setting kha-- privacy settings kha a luh nghal thei a, tunge kan profile a Instagram link kha hmu thei tura kan duh tih kha ta tang hian kan thlang fel nghal thei dawn a, tikhan kan WhatsApp profile ah kan Instagram link kha kan lo dah thei tawh dawn a ni, kha kha WhatsApp profile ah Instagram keimahni Instagram link dah dan chu a ni a, video lo en tu zawng zawng te inzawvaiin hun hman nuam vek u le.